kei nih tutan a dotkhatnak ah chim ka duhmi cu zeidah a si kan ti cun thazaang i lak ṭhannak kong hi van chim ka duhmi si. I CDF Thantlang timi kan dirka in Min Aung Hla'n nih Ana Tingka in atu tiang ral kan do hna. Ral, ral kha kum li chung bak kan do cun ral kan do lawng si loin mipi ukhuainak kum li chung bak kan kalpi hna. Hi kan ralkap minung tampi nih nunnak an pek cang. Kan mipi zeipoi lo nih thisen tampi an pek cang. Kan inn le kan lo vialte vutcaam ah a cang dih cang. Kumpi kumli chung kan kalnak ahhin kan mipi ramchung ramleng nih nan ti khawh tawk phaisa in siseh, thazaang siseh, nan ti khawh tawk kanmah le kan ti khawh tawk lam cio kan i bawm hna i ral kan mipi zong nih CDF he bawm ral kan do hna i kum li kan kal i ral nan tei maw ti cun kan tei rih lo kha si tikah kumpi kumli chung kan kalnak ah hin mipi pawl nan tha ba maw ti ahcun mipi kan dihlak tein kan tha ba cio hna hruaitu te nan tha ba maw kan ba cio hna kan ralkap pawl te nan tha ba maw cun kan zapi ten kan tha bat lio caan le atu lio te he i sersiam kan herh lio caan te kha si ti kha van chim ka duhmi si i minung kan sinak ah thinlung hi a caan ah cun a der kho si thinlung a der kho thinlung a der rualrual in kan tuahsernak kan thazaang zong hi a der tawn. Minung kan sinak ruangah a si. Minung hi thazaang der hmang a caan ahcun i hrim ṭhan kan herh timi kan Baibal ca zongah kan hmuhmi si. Isaiah dal sawmli caang sawmthum le inn caang sawmthum le caang khat karlak ah kan hmuhmi cu A nongmi hmanh kha an tha der tawn i tlangval hmanh kha an tha ba tawn. Sihmanhsehlaw Bawipa i bochanmi cu thazaang thar kha an la i mupi bantukin an zuang a tim kha kan hmuh. Cucaah nihin ni kan raldonak ah hin atu lio te he thazaang thar van lak i van i hrimh ṭhan kan herh lio te si timi kha van chim ka duhmi si. i kan i hrim ṭhan, kan i sersiam ṭhan lai i kan tho ṭhan lai. Mah hi zawn te van chim ka duhmi cu zeidah si kan ti ahcun uh, thlichia a hran tikah khin mah khi thlichia khi direct bak in vu vu vu tiah khin a hrang lo ti si thlichia um ning kan tuah kan vu ti a hrang le chikhat te khai din mi lo ti se cun vu ti a hrang than ti se le kan ral dok nak kan col chak ning zong kha bantuk kha si hau ve thlichia vu ti a hran i chikhat te ai din mi lo um khe van hran nol nak dingah thazang ai lak kalak si tia Thlichia lei cawnnak sang tampi a cawngmi nih an kan chimh ning seh, tu ni ah chim ka duh cu zeidah a si kan ti ahcun atu kan boruak kan zoh tikah Thantlang hi a daimi a lo. Asinain a dai lo. A chunglei in kan i sersiam cuahmah lio. Kan ralkap hna thazaang ṭhawn chinnak ah kan ti i kan ralkap training lei in siseh, kan hriamnam lei in siseh kanmah minung lei in siseh kan sersiam cuahmah culawng hlah pitu chozi kan timi pingiazi ciamazi kan kalnak zongah atu he kan i sersiam cuahmah tim kha van chim ka duhmi se cun tuluk tuanbia pakhat ah ka relmi se nan rel cio ve ko lai dah ka ti minung pakhat pa nih rian sok a duh ti se e company pakhat ah rian sok e Mah cu company cu zei bantuk company dah si kan ti cun thingchuahnak tiṭhlo lo yi company thingchuahnak company si ti seh la rian sok mi pa kha uh, thinghau a thiam mi si ti seh la rian a va sok tikah uh, am company i an boss nih khan bia hal nang zeidah na tuah khawh la zeidah na thiam mi si ti a hal ti seh la Mah cu pa nih rian sok tupa nih a lem cu kei cu thinghauk a thiam, thinghauk a ṭhawng ka seh ti. Cucu si ahcun nikhat ah kung zeizah dah na hau khawh lai ti an boss nih bia hal tikah nikhat ah kung hlei nga thluahmah in thing ka hau la ti a ti ti si. Cu ruangah an boss pa nih okay na ai tlak na si tiah rian ah khanh ti a si. Rian ahcun van lut la. thla khatnak ah a chim ning bantuk te cun nikhat ah kung hlei nga thluahman thingkung khi kan thai tlor kung hei ti thingkung lian pipi khi a hrei tlung in thla khat ah kung hlei nga thluahmah a hau ti se thla hnih a van rau kung hlei nga thluahmah a van hau ko rih ti se thla thum a van rau le kung hlei nga hau kho ti lo kung hlei thum a tla ti se thla li a van hau le kung hra lawng a hau khawh cang ti si. Na kha tikah a bia i kam cu kung hleng a hau se a hau khawh taktak mi cu thlali rauh hnu a hau khawh mi cu a kung hra lawng si. Kha si tikah rianṭuantu pa cun an boss pa sinah kal ngaihthiam al ka boss zaangfahnak te hong ka ngaithiam bia kai kam mi cu kung hleng a hau ding si si na belte in Thlali ka van ṭuan i a thlalinak ah cun kung hra lawng kha u khawh cang. Cu ruangah na ka ngaihthiam hau tiah khan an boss pa kha ngaihthiam hal ti si. An boss pa nih cun a tuak le cu si ah nikhat ah nazi pazeizah chung dah rian na ṭuan a ti. Le rianṭuantu pa nih lem cun a lem cu nikhat ah nazi pariat chung rian ka ṭuan a ti. Cu si ah nazi pariat chung rian na ṭuan ah na hriam na thinghaunak na hriamnam he teh nazi pa zeizah chung dah na taat ati ti si la riantuantu pan a rian lawngte ka tuannak ah hriam taat caan ka nei lo ati ti si cu ruangah cun boss pan cun a cu sia cun nikhat ah Nazi pariat chung na ṭuanmi kha Nazi paruk chung na ṭuan lai i Nazi pahnih hi hriam tatnak caan ah na hman la ti ti si. Le ee ti le a hriam a van tat ciammam le a van i hrim ṭhan i a hriam a van tat tikah cun cu hlannak in a rian hma kal deuh ti kha uh, kan hmuhmi si tuanbia Tuluk tuanbia si taktakmi a mu. E mah kha si tikah chim ka duhmi cu zeidah si kan si uh, tutan kan ral donak hi mipi zong nan lung tampi zor thantlang kan lak khawh rih lo ruangah phaisa thawhtu ramchung ramleng zong tampi kan zor hna sihmanhsehlaw tu lio caan ral lawng te punghman kan tuk peng ahcun i sersiamnak caan kan nei lo kan thazaang a tum thluahmah der thluahmah cu ruang ahcun atu lio kan caan hi a daimi lo na tein a chunglei ah sersiamnak caan kan tuah cuahmah lio kan hriam kan tat cuahmah lio seh kan doron bom siseh kan meithal hna siseh pitu ko chau le kan ralkap hna siseh kan ralkap pawl le bang cu van tenh ta ka van dum cu zeidah si ka ti ṭhel cun ka chim lai lo natin kan ralkap he CDF Thantlang kan ralkap he minung nai ah khan minung za le sawmthum nih tang hran ong cang le keimah zong nih an sinah ka chim cu minung za le sawmthum tang hra ong an si cang le tang hra ong ting cu fimnak mit ka zo ahcun a mit a dei cang nan si cu ruangah a mit a dei cangmi minung za le sawm thum kan i neih hna hi kan hrangah ral teinak phun khat si ti zong an kan van chim duhmi si chim duhmi cu kan i sersiammi kha kan ralkap hna quality lei zongah kan sersiam hna training lei zongah kan sersiam uh, hriamnam nei zongah siseh update kan i tuah cuahmah lio a si ruangah khan uh, kan hriam kan i tat cuahmah lio a si ruangah khan thlichia hran bantuk khan a caan karlak te kha a daim lo natin mah khanak fak deuh in thazaang ṭhawng deuh i kan hran khawh nak ding kan kal khawh nak dingah kan i sersiam lio caan a si tim te khaman chim ka duh cu ruangah ramchung ramleng mi nu le pa hna atu lio te thantlang uh, thantlang a dai kadang cu mi an ting thluahmah hna tiah kan thachia sual kho men sihmanhsehlaw a chunglei in sersiamnak special thate kan nei kan hriam kan tat cuahmah lio si cu hlan kan hriamnak in har deuh in a ra lai ding caan ahcun hman khawh ding ah tiah Atu hi thazaang kan i sersiam. Kan thazaang kan i hrim ṭhan. Mupi bantukin thazaang thar kan lak lio a si. Kan hriam kan tap cuahmah lio a si timi kha aa dotkhatnak ah van chim ka duhmi si. Tampi kai lawm. Dot hnihnak hna ah caan um ahcun ka van chim ṭhan te lai.